Na, sy'm popcorn mae hyn, ond naill wyllwch chi be sy 'ma? Prosecco, a digon ohono fe ar gyfer seremoni wobrwyo gynta Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Cymru, fel nes ti wefan allu nos a Euros, un o'r bobl sy tu ôl i'r ŵyl newydd hon, gweithio ni de, be- beth yw'r ŵyl de? Yy Gŵyl Ffilmiau ydi o, so dan ni gael enwebiadau dros 25 o wledydd gwahanol, so mae lot o brosiectau dod o mewn a mae'n diel elw, so o ran sefydliad yy dyna'r gobaith ydi bod ni'n adeiladu dros y pum mlynedd nesa yy fel rhan o'r yy gŵyl. Um, o'n i deud uh, ffilmiau. A pam, pam bod eisiau rhywbeth fel hyn ar y Gymru de? Beth yw'r rheswm dros i chynnal un y lle cyntaf? Wel, syniad ydy, fel ni dweud, dyn ni'n ddielw, so mae'n blatfform i'r gwneuthurwyr ffilm yng Nghymru a tu allan hefyd. Ni dweud, mae'r gyd o gledyn yn ei fwyd o um, America, dwi'n mynd i siarad nhw wedyn, um, Australia, uh, Canada, di dod draw, jyst ar gyfer y penwthos, so mae'n ma ddechrau gwych i'r ŵyl. Ie, yeah, mae'n wych i glywed bod gwmynt o ffilmio wedi dod trwyddo flwyddyn gyntaf, ond Seremoni wobrwyo heno, sawl, sawl categori sydd chi wedi llwyddo i lenwi nhw i gyd? Do, mae'n 18 categori gyd heno, uh, a fel ni'n dweud, o cwr o bob man, a fydd er, mae'r uh, beirniad wedi bod wrthi'n brysur yn penderfynu ar, ar yr uh, gwobrau. A tithe fel un o sylfaenwyr yr oel yn hapus gyda'r safon hyd yma, y flwyddyn gyntaf un? Flwyddyn gyntaf, ie, yeah, dyn ni'n dweud gobeithio yn adeiladu ar gyfer blwyddyn nesaf, gobeithio bawb yn enjoyo heno hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Eiros, am y tro. A Tim, as we heard there from Eiros, people have travelled from all over the world and you've travelled from

hundreds of locations, haven't you? Uh, yeah, a lot, a lot of places. Yeah. So, are you enjoying your time here in Wales? Yeah, no, I always love. I've been here several times. I always love being in Wales. Well, thank you very much, Tim. so, the drafod yn, yn gloi, a Ruth, yeah, wyt ti wedi yeah. bod yn rhan o ffilm fan hyn gyda'r gŵr bwr heddig yma fan hyn? Gwethau ti'n bach am y ffilm? So, un o'r ffilm yw Gwyr, a um, ffilm ddogfen fer yw'r ffilm sy'n canolbwyntio ar um, harddwch naturiol y gŵyr a um, llawer o leoliadau gwahanol yn cael ei ddangos yn y ffilm a sa'i erioed wedi gweld y gŵyr yn cael ei ddangos fel o'r blaen so i'n brawd iawn o weithio um, wrth ochr Giorgio ar y ffilm. Na fe, dwi'n meddwl welon ni glip bach o'r ffilm a oedd lot o drones a phethau fel ni, ynddo fe? Siw brofiad oedd hwnna? Profiad da iawn. A tithe o Abertawe, ti'n falch i weld bod yna ŵyl fan hyn i gael yn Abertawe nawr? Proud iawn, a gan tawr um, Tro cyntaf mi wedi bod fan hyn, mae 52 o wledydd wahanol a dwi'n credu bod tua 100 o bobl wedi um, rhoi ffilm i fewn, so dwi'n falch iawn yn bod yn rhan o fe. Ie, yeah, tyfu o fan hyn. Diolch yn fawr iawn i ti, Ruth. Yeah. Ewch i mwynhau'r noson. Eiros yr heddiw'n ôl at ti'n gyflym, a mae hwn wrth gwrs yn rhan o, o, o gyfle i Abertawe fod yn Yn City of Culture fel maen nhw'n galw fe, yn dyfe? Ydy, maen nhw wedi cyrraedd y rhestr fer rwan, so 2021, yy so fel i ddim yn gobeithio fydda chi'n atal ati hwn, so rydym ni'n ddiolchgar iawn o'r Cyngor Abertawe a maen nhw wedi dod o'n bod hefyd diwedd munud ola, ond maen nhw'n gweld hwn fel rhywbeth wneud, wneud dyfu a fel ni'n deud rhan llaw yn llaw efo nhw. Felly mae yn y calendr blwyddyn nesa ar gyfer yy gwyl ffilm arall. Edrych ymlaen. Diolch yn fawr iawn i ti Eros. Pob lwc ar yr yy yr ŵyl heno. Mae'r prosecco'n llifo, wedyn ni bod pob un yn joio. Ni'n mynd i mwynhau yma hefyd, felly.